नमस्कार आ प्रणाम अछि पैर छुए छी गोड़ लागै छी मालिक हमर नाम अछि स्वागत अछि अहाँ सबके अपन चैनल अपन ब्लॉगमे तऽ सबसँ पहिले जे जते भी हमर ब्लॉगमे जते भी दर्शक सब छी सबसँ पहिले हम सबसँ क्षमा माँगऽ चाहब जे हम पिछला पन्द्रह बीस दिनसँ जे छै से इनएक्टिव छलहुँ हेँ तऽ किछु प्रॉब्लम छलै हमर अपन प्राइवेट प्रॉब्लम छलै जे हम बुझै छी शेयर केनाइ जरूरी नहि छै अगर शेयर हमरा सही टाइम जाहि टाइममे बुझाएत तऽ हम अहाँके शेयर जरूर कऽ देब ओना कोनो दिक्कत नहि छलैए तऽ आओर शरीरके कनि हालत सेहो कनि हमरा मतलब बुझिऔ जे हालत सेहो कनि खराब छलै बेमार सेहो छलहुँ हेँ ताहि कारणसँ कनि विशेष लेट भऽ गेलै लेकिन बेसी बहाना नहि मारबाक चाही मेन रीजन किछु नहि छै सीधा बात बुझिऔ जे हम अहाँके ब्लॉग नहि देलहुँ ओहिके लेल ताहि दुआरे क्षमा माँगि रहल छी तऽ सबकिछुके जे छै से आशा करबै जे अहाँसभ क्षमा कऽ देबै आओर आगाँ जे छै

एते प्यार दिलियै एकटा छोट छिन चैनलके एनाहे अहाँ सब अपन प्यार बनेने रहियो और हम जे छै से अहाँ सबके जेनाहे आप प्रयास दे रहल जे हमरा से कोनो गलती नहीं हुए और अहाँ सबके लगातार एनाहे वीडियो जे छै अपन ब्लॉग के माध्यम से दैत रही तो आई के ब्लॉग के जे स्टार्ट कर करबे तो स्टार्ट कर के पहले बता दी जे आई जे छै से अहाँ के तारीख अछि हमरा हिसाब से हाँ आई तारीख भऽ गेल तेईस तारीख काल्हि आर सी बी हारल है अहाँसभ मजाकमे नहि लेब आर सी बी हारि गेलै काल्हि दुखवला बात छै तऽ बता रहल छी तेइस तारीख अछि तऽ आइ छै बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमाके दिन जे छै से भगवान भगवान पूजा पूजा सब हमरा सबके होइए तऽ पूर्णिमाके दिन ज़्यादातर कयल जाइ छै तऽ पूर्णिमा आइ बुद्ध पूर्णिमा छै तऽ भगवान पूजाके प्लान बनलै तऽ हम सोचलहुँ जे भगवान पूजाके साथे जे छै से फेरसँ ई नवका चरणमे जे हमर ब्लॉग फेरसँ बुझियौ एक तरहसँ छोटा सा जे एकटा गैप आबि गेल छलै ओकरा फिलअप करै लए बिना भगवानके तऽ सम्भव छलै नहि तऽ भगवानके एहिमे हम सम्मिलित करैत फेरसँ नवका ब्लॉगके स्टार्ट कऽ रहल छी आओर आइ हमर घरमे भगवानक पूजा अछि तऽ भगवानक पूजामे की की होइए आओर की की तैयारी कयल जाइ छै से सभटा तैयारी अहाँ एहिमे भेटत जे मिथिलामे जे सत्यनारायण भगवानके पूजा होइ छनि ताहिमे की की तैयारी कयल जाइ छै आओर कोना कोना हमसभ पूजाके करै छी तऽ अहाँसभ ई ब्लॉगके पूरा अन्त तक देखबै वीडियोमे बहुत ज्यादा मजा छै अन्त तक देखबै तऽ पूरा मजा भेटत ताबतके लेल धन्यवाद आओर देखैत रहू आगाँ की सब भऽ रहल अखन जे छै से अहाँके समय भऽ रहल अछि साँझके साढ़े छओ आओर आब जे छै से हमर सबके जे छै भवानी पूजा तैयारी पूजा चालू होइ वाला छै कनि दिनमे आधा घंटामे पंडीजी एथिन आ चालू हेतै अखन जे छै से हमरा लग देखियौ एकटा बच्चा आयल छी एकर नाम छै कथी नाम छै बौआ स्वर्ण स्वर्ण नाम छै एकरा जे छै से ई हमर ब्लॉगके बहुत बड़का फैन ई दिल्लीसँ स्पेशली एलै है जहियासँ तहियासँ हमरा खाली कहि रहल है जे हम ब्लॉग किया नहि बना रहल छी तऽ हमरा ब्लॉगमे लऽ लिअ हमरा ब्लॉगमे लऽ लिअ ई छब्बीस तारीखके चलि जेतै कहिया जेबी छब्बीसके सत्ताइसके जाएगा तऽ सत्ताइस तारीखके चलि जेतै तऽ एकरा छलै यूट्यूबपर ब्लॉगमे अयबाक छलैए तऽ कहलियै कोनो बात नहि ब्लॉग तऽ हम बनबिते नहि छलहुँ तऽ हमरे गलती छलैए तऽ एकरा जे छै से आब अनलियै ब्लॉगमे आ ब्लॉगमे की कहऽ चाहै छी से हम पूछै छी केहन लागि रहल छै ब्लॉगमे आबि कऽ अच्छा।, अच्छा।, अच्छा लागि रहल छै तुमको मैथिली बोलने आता है कुछ भी तुम बोलो इस इन लोगों को बोलो जो क्या हाल चाल है बोलो की हाल चाल छै की हाल चाल छै इसमें देख के बोलो की हाल चाल छै की हाल चाल छै क्या की हाल चाल छै हाँ तऽ ई जे पुछलक है क्वेश्चन तकर अहाँ सब कमेंट में जवाब देबै कोई ना कमेंट में जे छै से एकर क्वेश्चन के जवाब देबै आ अगरा जे गाम पर एलियै तऽ गाम पर अगरा हम देखेलियै एकटा हमर घर पुरका ई गाम पुरका अगरा जे छै से सबसँ हम जे तक इलाका के आलसी कुत्ता छलै से तै तक दर्शन करेलियै झंडू ओ कथी नाम छै ओकर झंडू एंड भोकरी झंडू एंड भोकरी तऽ झंडू से भेंट करबी ये रहा झंडू झंडू देखियो एकरा जे छै से ई एकरा जहिया से ई एलैए तहिया से एकरा जे ई देखै छै तऽ खाली सुतले रहै छै की कते घंटा सुतै छी चौबीस घंटा चौबीस घंटा में कितना घंटा सोता है चौबीस घंटा में इक्कीस घंटा इक्कीस घंटा मात्र तीन घंटा मात्र जे छै से ई तीन घंटा जागैए एकर नाम छै अहाँके झंडू रखने छी हाँ, जब हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते फिर जब फिर जगता है

कतऽ कुकुर आओ आ कुकुरके बच्चा जे कनै छै केना कनै छै आ अथी कोयलके आवाज निकाली तऽ आ वाह देखियौ तऽ अगर टैलेंटके कोनो कमी छै आँय सुगर आ सुगर केना करै छै आ वाह बकरी के आ बकरी मै आर आ बिलाड़ि केना करै छै आ एकरा जे छै से अहाँके पर्रूके आवाज नहि निकालल आबै छै पर्रूके आवाज सिखबियौ तऽ एकरा पर्रूके बजी तऽ बजी तऽ बजी ने हाँ, पूरा लियो परू के बाजियो वैष्णवी कुमारी के हम दोसर कला देखबै छी भवानी पूजा से पहिले कला सब देख लियो तऽ एकर कला छै एकटा जे छै से हमरा सबके जे एखन इंडियामे जिम्नास्टिकमे बहुत कमे आदमी जाइ छै तऽ ओहिमे जे छै से सर्वकला सम्पन्न एकटा नीक छै भगवतीके अवतार छै तऽ एकरा अहाँ सबके अगर वीडियो नीक लागै तऽ अगर जरूर आगा वीडियोके शेयर करबै एक बेर जे छै से हँ इम्हरका जे हमर सबके निशा पूजा होइए ताहिमे भगवती इएह रहै छै तऽ एक बेर जे छै तू जे अथी करै छियै स्टंट करै छियै कुद करू ने स्टार्ट करबो तहन हँ आब कुदि कऽ देखबै पूरा मूडमे कुदी पूरा टाइटसँ लगातार मारे तऽ रुकबाक नहि छै बस देखै छियै खद्धा रहै कि कीच रहै कोनो फर्के नहि पड़ै छै आब जे छै से अहाँसभके हम देखाबी देखियौ टाइम जे छै से टाइम भऽ रहल अइ करीब पौने सात होइवला अछि तऽ एतऽ जे छै से हमरसभके भगवान पूजाके जतेक भी सभटा अहाँके साधन होइए सभटा सामान जे छै से पूरा तरीकासँ सजि कऽ एकदम जे छै से लागि गेल छै आओर देखै छियै तऽ आसनी अहाँ देखैत हेबै दूटा पुजारी छथिन तऽ ई जे छै से सत्यनारायण भगवान पूजामे छै अहाँ देखैत हेबै जतऽ देखियौ कलश रहै छै ई भेल अहाँके चौकी एहिपर जे छै से भगवान रहै छथिन विराजित कलश तलश रहल सभटा आ ई भऽ गेल अहाँके प्रसादी सभ दही अहाँके तऽ प्रसादीमे अपना सभके मिथिलामे जे अहाँके स्पेशल चीज भेलै केरो भेल ई फल जे छै से अहाँके फल सब चाहबे करी आ तकर बाद जे छै दीप जे होइए स्पेशल दीप होइ छै अहाँके उज्जरके अहाँके कथी उज्जर उज्जर दीप जे छै कथीके बनै छै तकर अहाँ सबके कमेंट करबाक अछि आओर जे छै से ओहिके बाद एहिमे देखियौ आरतीके लेल सेहो सजि गेल छै तऽ पूरा भी जतेक प्रकारक साधन होइ छै सभटा एहिठाम लागल छै आओर बस आब पंडीजी एथिन आ पूजगरी जे छथि से बैस रहल छथि लेकिन पंडीजीके कोनो अहाँके अते पता नहि एकरा डम्बल उठबैके एखन शौक चढ़ल छै पंडीजीके खाली इंतजार छनि पंडीजी आबै छथि आ तकर बाद आगाँके पूजाके विधि विधान अपना सबके जे अहाँके घरपर जे जखन भी सत्यनारायण भगवानके पूजा स्टार्ट हैत तऽ देखबै जे छै से बहुत विधिपूर्वक कयल जाइ छै तो तो देखियो हमर दोनों भाई जे छै से बैसल छथि और सब आदमी छै से अपन गीत तीत उठेने छथि और पूजा जे छै से प्रारंभ भऽ चुकल छै पूजा जहन स्टार्ट हैत तऽ कमसँ कम बुझि लियौ अहाँके डेढ़ दू घंटा लगिते छै आ ई पूजा जे छै से लगभगमे हमरा सबके घरमे जे छै से देखल जाय तऽ एक सालमे करीब एक बेर भऽ जाइ छै तऽ जतेक भी अहाँ देखैत हेबै गर्मियो छै अहाँके विशाले रूपसँ एखन दू तीन दिनसँ चौवालीस पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर छै सबके देखै छियै पुरनका बियैन अहाँ सबके देखा देलहुँ हेँ याद आबैत हैत पुरनका बियन देख कऽ सभ आदमी छटपटायल छथि गर्मीसँ लेकिन पूजा पाठ छै तऽ पूजा पाठमे तऽ अहाँके कनि मनि कष्ट तऽ होइते छै आ इम्हर जे छथि से अपन पंडीजी पूरा मूडमे छथिन से हतन छथिन देखियौ ई जे अहाँ देखै छियै शंख दैत ई शंखवलामे बड़ी खतरनाक स्थिति रहै छै मंत्र पढ़ैत रहता पंडीजी अहाँके दस मिनट तक लगातार एना झुकऽ पड़ै छै अहाँके पीठी अगर ठीक नहि रहल स्ट्रेचिंग अगर पूरा फिट नहि रहल तऽ बुझि लियौ अहाँके पीठीमे कराएम पेनाइ निश्चितेटा अछि ताहिके बाद ई कथा जे चालू हैत एहिमे जे छै से पूरा गीत तीत रुकि जायत सभ आदमीके जे छै से अहाँके करीब बुझियौ मानि लिअ आधा घंटा मिनिमम जे छै से अहाँके कथा पूरा सुनलक सभ आदमी एहि टाइममे गीत नाद से बन्द रहल आ गीत नाद बन्द भेलाके बाद ताहिके बाद फेर जे छै से अहाँके पूजा पाठ अन्तमे जे छै से पण्डीजी करेलथि आओर ताहिके बाद जे छै से एनाही विसर्जन तिसर्जन भऽ जाइ छै ताहिके बाद जे छै से अहाँके जे ब्राह्मण त्राह्मण भोजन तोजन रहल हमरा सबके से सब अहाँके कम्प्लीट भेल देखै छियै एखन लास्टमे छथि भाइ सब अपन घुमि कऽ मतलब पूजा भऽ गेल छै आओर भगवानके छथि से अहाँके अथी कऽ रहल छथिन आओर एहिके बाद अहाँके कम्प्लीट हैत आरती तारती कम्प्लीट भेल आओर भगवान पूजा खतम भेलाके बाद आशा करब जे अहाँ सबके वीडियो जे छै से नीक लागल हैत अगर अहाँ सबके वीडियो नीक लागल तऽ चैनलके लाइक आओर सब्सक्राइब जरूर करबै एनाहे नवका नवका वीडियो देखैके लेल अहाँ सब अपन ब्लॉग चैनलके सब्सक्राइब जरूर करू ताबतके लेल टाटा धन्यवाद बाय